Léif Kolleeginnen a Kolleegen, am Numm vum SEW, dem Landesverband an der Amilux soen ech Iech villmools Merci, dass Dir bis an d'Stad komm sidd, fir Iech fir d'Rechter vun de Chargés de cours staark ze maachen, well och si, Schaffe fir de Staat an si hunn dee néidege Respekt verdingt. Datt Dir esou zahlreich komm sidd, weist virun allem eppes, D'Chargés de cours an d'Enseignants employés waren déi lescht Joren e wichtege Bestanddeel vun eiser Schoul. Si hunn iwwert all déi Jore vun der Enseignantspénurie gehollef, de Betrib an der Schoul oprecht ze erhalen. D'Zuele weisen dëst och ganz kloer. Am Fondamental maachen d'Chargés de cours ronn 15 Prozent vum Personal aus. Am Secondaire schaffen 1.568 Chargés de cours, dat sinn ëmmerhin en Drëttel vum ganze Personal. Dobäi kommen nach déi 163 Chargés de cours aus dem Enseignement musical. An net ze vergiessen, datt an deenen ëffentlechen Europaschoulen déi lescht Joren eng Hellewull vun Enseignanten ënnert dem Employésstatut agestallt gi sinn. Wa si, moi, allegueren d'Bengele bei d'Tromm geheie géifen, da géif de Betrib net méi lafen. An trotzdeem ginn si ëmmer erëm nees wéi e Stéifkand behandelt, obwuel och si fir de Staat schaffen. Beschte Beispill ass de leschten Accord salarial, dee mat der CGFP ausgehandelt gouf. D'Chargés de cours mat CDD aus dem Fondamental, déi profitéieren net vun der Majoratioun vun deenen éischten 100 Punkten, an zwar well si net an enger Staatscarrière sinn, déi an Punkten ausgerechent gëtt. Si sinn déi Schwächsten vum System, an trotzdeem goufen si einfach vergiess. Mir schwätzen hei ëmmerhi vun 249 Leit, déi trotz Inflatioun, déi si grad esou, wann net esouguer nach méi spieren, wéi déi aner, net ënnert d'Äerm gegraff kréien. Här Minister, et duerf net sinn, dass d'Chargés de cours mat CDD einfach emol bei esou engem wichtegen Accord vergiess ginn, well och si schaffe fir de Stat. D'Chargés de cours sinn Aarbechtskollegen, déi ënnert engem anere Statut schaffen. Dat heescht awer net, dass fir si net datselwecht Aarbechtsrecht gëllt. De Staat gëtt senger Virbildfunktioun als Patron net gerecht, wann hien d'Aarbechtsrecht permanent mat Féiss stéisst. D'Chamber mécht d'Gesetzer a schafft de Code de travail aus, fir datt d'Patrone keng Abüen dreiwen. Mee d'Regierung selwer, déi hält sech net drun, an dat bis elo ouni Konsequenzen. Sou ass et nach ëmmer gängeg Praxis, datt bei de Chargés de cours CDD un CDD gereit gëtt. Dat gëtt soss bei kengem anere Patron toleréiert. Am Code du travail, den Educatiounsminister, dee berifft sech awer op eng Derogatioun a sengem Gesetz a reit weider een CDD un deen aneren. Mir hunn ëmmer nees Memberen, déi méi wéi zwee CDDen hunn, a mir hunn souguer ee Member, dee schonn iwwer 20 Joer am CDD schafft, an dat ass inakzeptabel. Ech brauch Iech kee Bild ze molen, a welch prekär Situatioun e Chargé de cours mat CDD geroden. Ouni feste Kontrakt kritt e kaum e Prêt bei enger Bank, an och fir lounen ze goen ass et äusserst schwiereg. An déi Leit, déi waarden dann iwwerdeems, wa si dann am September erëm en CDD kréien, Dacks méintelaang op hir Pai. Och dat gëtt et soss bei kengem anere Patron. Wuelverstan gëtt et och keng Validation des acquis fir déi Chargés de cours, déi dann endlech zu hirem Recht kommen an en CDI kréien. Si mussen, wéi all Ufänger beim Staat, e Stage vun zwee Joer maachen. An deen huet et dacks a sech an si ginn nawell net schlecht kujenéiert. Net all Chargé de cours, deen eigentlech d'Recht op en CDI huet, traut sech déi zousätzlech Belaaschtung zou a verzicht dowéinst op de feste Kontrakt. Dobäi hätten déi Chargé de cours en CDI zegutt, ouni weider Formalitéiten an ouni iergendwelch Konditiounen. Eis Fuerderung ass ganz kloer, déi Praxis mam Uneneereie vun CDDen, déi muss ophalen an d'Paien, déi mussen zur Zäit, ausbezuelt ginn. Mir verlaangen haut nach emol ganz haart a kloer vum Minister Meisch, dass d'Aarbechtsrecht agehale gëtt. Mir wäerten als SEW, Landesverband an Amelux all néideg Schrëtt ënnerhuelen, fir dass d'Chargés de cours zu hirem Recht kommen, a wann et muss sinn, och rechtlecher Natur. Wann Dir selwer als Chargé de cours an enger Situatioun sidd, wou d'Aarbechtsrecht net respektéiert gëtt, da mellt Iech wannschgef bei eis. Mir als Gewerkschaft kucken dann zesumme mat Iech, wéi mir am beschte weider virginn. Huelt et net méi hin, dass fir Iech aner Regele gëlle wéi fir de Rescht vun de schaffende Leit. L'union fait la force. Wat mir zu méi sinn, wat mir méi beweegt kréien. Och d'Chargé de cours schaffe fir de Staat an hunn en Urecht drop, dass d'Aarbechtsrecht agehale gëtt.

De Landesverband vertrëtt scho méi wéi 30 Joer laang d'Interessie vum Chargé de cours am Enseignement fondamental. An déi lescht Jore gi mer ënnerstëtzt vum SEW OGBL bei eiser Aarbecht. Wann ech 30 Joer soen, dann heescht dat, datt dat e laangen Dag ass. Dat heescht, et gëtt eis scho ganz laang am Enseignement. A mir sinn e wichtege Pilier an deem ganzen Enseignement. Mir sinn déi, déi effektiv scho jorzingtelaang hëllefen, de ganze Schoulsystem vum Lëtzebuerger Land an der Riicht ze halen. Ouni eis géifen et vill Schüler ginn, déi kee Cours gehal kritt hätten. Mee leider, muss ech soen, gi mer am Educatiounsministère net richteg wouergeholl. An ech muss souguer soen, et feelt u Respekt viru vis-à-vis vun eis. Et deet wéi, wann een an der Press liest oder héiert, dass den Educatiounsminister sech net genéiert ze behaapten, dass heen duerch seng nei Mesure fir d'Penurie am Enseignement ze behiewen, dass heen domadder den Niveau vum Enseignant massiv an d'Lut setzt. Här Minister, et gëtt déck Zäit, datt Dir all eis Aarbecht an all eis vill Erfarungen, déi mir um Terrain gesammelt hunn, unerkennt. Et gëtt Zäit. An dobäi fuerdere mir scho ganz laang en zweete Bildungswee fir de Chargé de cours, eng ugepasste Formatioun, déi natierlech der viller Erfarung um Terrain Rechnung dréit. Bei der Trennung vu Kierch a Staat, do gouf esou en zweete Bildungswee fir d'Reliounsenseignanten ugebueden, de sougenannten Track zwee. Mee leider. Ass kee politesche Wëllen do, fir deen nach eng Kéier unzebidden fir eis Chargés de coursen? Ass einfach e bëssen traureg. Mir verstinn dat net richteg, well dat wier dach, Här Minister, Eng wierklech Plus-value fir en Enseignant, dee scho sou laang Erfahrunge gesammelt huet, datt deen dann nach géif eng Ausbildung ugebuede kréien. Eng Plus-value um Terrain an eisem Enseignement. Dat wier awer eng gutt Saach. An wat nach ganz wichteg ass, Wat géift Der dann den Niveau vum Chargé de cours duerch dee Bachelor eropsetzen? 't wier da fantastesch. Mee leider geschitt näischt an déer Richtung, an weist erem wéi wéineg Respekt si vis-à-vis vun eis hun, an dass keng Unerkennung do ass fir dat wat mir schon alles geleescht hun. Dat weist sech och ganz kloer bei eiser laang järeger Fuerderung vun der Altersdécharge fir de Chargé de cours am Fondamental sou gutt wéi am Secondaire. Keen Dialog, keng Äntwert op eng Demande d'entrevue, einfach ignoréiert gëtt déi Fuerderung. Wéi den Numm et scho seet. Altersdécharge kritt den diploméierten Enseignant Dechargestonne wéinst dem Alter, dat heescht eng Erliichterung um Terrain fir den Enseignant. De Chargé de cours kritt déi net. Mee mir ginn och méi al an alleguerten déi Erausfuerderungen um Terrain si genau déi selwecht fir eis. wéi fir déi diploméiert Kolleegen. Här Minister, den Alter huet näischt mam Diplom ze dinn, wierklech net! Ganz kloer fuerdere mir, dass dat geännert muss ginn, well gläich Aarbecht um Terrain, gläich Rechter fir eis. Ech soen Iech Merci.
Léif alleguer, ech duecht mir wären alleguer gläich vun der Verfassung. Leider muss ech constatéieren, datt ëmmer méi Ongerechtegkeeten an zweeërlee Mooss ënnerwee sinn. Den SEW, d'OGBL, de Landesverband an Amilux wäerte kucken, datt Dir zu Ärem Recht kommt. Zum Beispill d'Carrière ouverte, dat ass e Mëttel, wou ee sech da beim Staat ka verbesseren. Am Enseignement ass dat schwéier bis iwwerhaapt net méiglech, well ween hält dann déi Stonnen? An der Administratioun ass et awer esou, déi gi während der Aarbechtszäit geleescht, do ginn d'Prüfunge gemaach an d'Examen. Ech mengen, et wär néideg, datt ee mat deenen zoustännege Ministeren zesummen eng Léisung géif fannen. Carrière ouverte, dat betrëfft Un sech déi Leit aus dem Fondamental, Meeschteren an dann nach aner Enseignanten am Secondaire. Mir wäerten op jidde Fall eis duerfir asetzen an dass Affaire à suivre duerfir. Zesumme si mir staark. Ech soen Iech villmools Merci. Applaus

Sou, wat een hei piqué fir an allem weise soll, ass de Verantwortlechen an der Politik, Mir stinn hei, mir ginn eis net, mir loossen eis net ignoréieren. Här Meisch, Dir wirbt mat Bildung am Dialog. Wou ass deen Dialog? Da kommt raus a weist et! Hien ass sat mat eidele PR-Campagnen a mat eidele Verspriechen. Kommt, schwätzt mat eis, verhandelt mat eis. Mir loossen eis net ignoréieren. Duerfir sti mir hei zesummen. A mir stinn och hei, fir déi zukünfteg Regierung drun ze erënneren, wat se eis versprach hunn. Mir wäerten net labber loossen a mir wëllen déi zukünfteg Regierung an d'Verantwortung huelen, fir déi Saachen, déi se eis versprach hunn, well och mir hunn den Tour vun de Parteie gemaach, scho laang, a mir hunn Äntwerte kritt zu Altersdéchargen an zu CDDen. Mir wëllen, datt dat agehale gëtt. A mir soen natierlech Merci fir déi Verspriechungen, déi mer scho kruten, mee mir wëllen och soen, Mir bleiwen drun, mir ginn eis net, mir loossen eis net ignoréieren.

wëll ech Iech villmools, villmools Merci soen, dat Der hei sidd, dat Der komm sidd an dat Der eis zesumme mat eis fir d'Rechter vun de Chargéë staark gemaach hunn. Just zesumme si mer staark. Just zesumme kënne mer eppes erreechen. Villmools, villmools Merci. Thank you all for coming again and yeah, together we are strong and divided we fall. Same job, same conditions. Same job, same conditions.